Fil-programm tal-lum maħniex se nħarsu lejn xi personaġġ partikolari, se nixtarru ġeneru differenti minn tas-soltu. Se nħarsu lejn xogħlijiet imsejħa il-kotba tal-fatt. Dawn il-kotba bdew bħala rakkonti ostra li jirrakkontaw fatt li jkun seħħ fil-pajjiż u normalment ikun qajjem a. Fatti popolari jinkludu delitti u serqiet kbar. Il-popolarità kibret u bdejna naraw aspetti oħra bħall-umoriżmu u l-bidla fis-soċjetà Maltija. Matul it-Tieni Gwerra Dinjija dawn il-kotba kienu jintużaw bħala forma ta' propaganda. Dawn ir-rakkonti bdew ikunu ppubblikati f'pajjiżna matul it-tieni nofs tas-seklu dsatax u baqgħu joħorġu sas-snin sebgħin tas-seklu għoxrin. Immorru lura fis-seklu dsatax biex niskopru l-oriġini ta' dawn il-kotba. Dawk li aħna bil-Malti ngħidulhom il-kotba tal-fatt, bl-Ingliż ħafna drabi nużaw il-kelma chapbook, huwa pubblikazzjoni rħisa, huwa pubblikazzjoni ta' ftit paġni Huwa pubblikazzjoni minn karta ordinarja, jiġifieri hija l-iktar tip ta' pubblikazzjoni irħisa komuni illi wieħed jista' jista' jimmaġina. Imma mhux biss mill-att ta' format, imma anki bħala kontenut. Jiġifieri l-idea hija li tolħoq li tilħaq il-massa tal-poplu. Allura x'tip ta' rakkont, x'tip ta' stejjer kont issib f'dawn il-kotba tal-fatt anki barra minn Malti, f'dawn pratikament jibdew mal-istampar. Jiġifieri mal-istampar inti għandek l-istampar tal-Bibbja, l-Gutenberg Bible, tax-xogħlijiet ta' Plato, tax-xogħlijiet il-kbar. Imma dak għandek udjenza ristretta lihom. Jekk inti trid tbigħ il-letteratura, il-materjal stampat lill-massa tal-poplu, trid letteratura li tappella l-poplu. U allura mill-ewwel bdew dawn iċ-chapbooks. Kotba żgħar, ħafna drabi b'rakkonti veri jew inkella fittizji, Imma l-importanti li huma rakkonti li jiġbdu l-kurżità, rakkonti li n-nies jinteressahom, allura għandek delitti, allura għandek affarijiet straordinarji fejn naf jien hemm minnhom dawn pereżempju titfaċċa kometa. fuq xi pajjiż fl-Ewropa u allura għandek dan il-ktieb tal-fatt bl-Ingliż u bil-Franċiż ħafna drabi anke kienu jittraduċu mil-lingwa l-oħra, eh, jikkupjaw u jittraduċu eċċetera. Illi qiegħed jispekula qiegħed jiddeskrivi eh, dan il-fatt straordinarju jew inkella seħħ xi terremot jew xi mxija ta' xi epidemija eċċetera. Għandek diversi minnhom dawna. Bil-mod il-mod bdew jispeċjalizzaw iktar fuq aspett partikulari. L-aspett partikulari kien ehm, il-crime, id-delitti. Delitti ġifri għandek għandek til, imma għandek ukoll ser, ehm, għandek you know, dak kollu li jaqa' taħt ehm, taħt taħt il-crime. Eh, kif qed ngħidu, ġifri qed nitkellmu fuq materjal irħis, kod bazar, ġeneralment 16 il-paġna kollox, forma ta' poezija, ġifri inti għandek rakkont imqabbel, imżejjen naturalment, jiġifieri jekk inti għandek delitt li ġara vera se jkollok ir-rakkont fil-ktieb tal-fatt, se jkollok l-ismijiet ħafna drabi huma l-ismijiet attwali ta' min inqatel, ta' min hu l-qattiel, imma mbagħad se jkollok it-tiżin ukoll l-idea kif qed ngħidu mhux l-iktar il-verità, l-idea hija aktar li inti tbigħ. Kien ikollok anke kultant reklamar fihom, kien ikollok ukoll speċjalment fuq l-ewwel paġna, fuq il-paġna ta' barra, xi daqsxejn ta' illustrazzjoni bażika ħafna, ġifieri m'għandekx m'għandekx xi xogħlijiet ta' arti xejn, imma imma fil fil fis-sempliċità tagħhom huma interessanti, ġifieri qed nitkellmu hawnhekk fuq materjal ta' natura popolari. Dawn il-fatti Maltin kellhom karatteristiċi partikolari. Fost il-karatteristiċi ta' dawn ta' dawn il-kotba tal-fatt, wieħed isib il-lingwaġġ bażiku Malti użat, jiġifieri m'għandekx m'għandekx tiżjin, hawnhekk m'intix qed taqra xi poeżija, b'xi Malti elevat li diġa kellna minnhom, m'għandekx xogħlijiet ta' Ġan Anton Vassallo, m'għandekx xogħlijiet ta' Dun Karm, imma għandek il-Malti bażiku l-importanti inti illi tilħaq lill-massa tal-poplu, hija l-lingwa tal-poplu hawnhekk. Għandek għandek il-karatteristika tal-materjal, iġbi għandek il-karta, il-karta tal-gazzetta, iġbi il-karta l-iktar karta irħisa, l-iktar karta illi ma tiswix flus, u ħafna drabi mbagħad tikrija problema ta' preservazzjoni tagħhom dawn għaliex jibdew jibdew jitfarku. Ħafna drabi titli wkoll huma titli drammatizzati. Eh, il-qtil orribli u li kexkex il-kulħadd li seħ, iġifri il-lingwaċ huwa lingwaċ li iqanqal l-attenzjoni li dak li kun jiġbet iħajjar illi tixtri dawn il-kolba tal-fatt. Dawn il-kodba kienu jkopru suġġetti differenti Fil-maġġoranza tagħhom huma kotba dwar delitti, jiġifieri għandek qtil, għandek serqiet ta' ċertu portata, jiġifieri fil-maġġoranza l-kbira dawk huma l-kotba tal-fatt, jiġifieri xi ħaġa li twaħħax, jiġifieri l-element tal-element tar-reat huwa xi ħaġa li dejjem jiġbed il-kurżità. Jiġifieri min għamel il-qtil, ehm, kif sar il-qtil, kif kien ippjanat il-qtil, ehm, kienx biex jinstera, kienx qtil minħabba ġelożija, jiġifieri ikollok dawn l-elementi umani illi jiġifieri daw dejjem kienu popolari. Minn barra l-kontenut huwa importanti wkoll naraw min kienu l-awturi ta' dawn il-kotba. Kellek kwantità ta' awturi minnhom dawna ħafna drabi tieħu mill-istil, jiġifieri tgħid isma' dawn l-għaxar kotba tal-fatt donnhom ħarġu mill-istess id, illi għaliex għandek l-istess lingwaġġ, għandek l-istess espressjonijiet qed ikunu użati, eċċetera. Kien ikollok ħafna minn dan. Imma ma jkollokx l-isem tal-awtur fuqhom. F'każi oħra għandna. Per eżempju, għandek Michele Psajla. Michele Psajla kien wieħed minn daw eh, il-qabbila li kien iqabbel ehm, u mbagħad kien jippubblika ehm, dawn dawn il-kolba tal-fatt. Eh, iktar rib żmienna għandek eh, Michele Abela, l-Bambinu. Il-Bambinu wkoll ippubblika numru ta' dawn ta' dawn it-taqbiliet forma ta' appuntu ta' ta' dawn il-kolba tal-fatt. Eh, dawn baqgħu jeżistu sa ġifieri sa snin mill-inqas mill-inqas sa snin 70 ta' seklu 20 kienet għandek minn dawn il-kodba tal-fatt kienu għadhom kunu pubblikati meta għandek xi każ, xi każ kbir, xi każ ta' qtil speċjalment li jkun kexkex lil Malta, kienu għadhom joħorġu, eh, ġifieri mhux mhux daqshekk eh, mhux daqshekk il-bot minn żmienna.
Nisimgħu ftit dwar il-kotba tal-fatt li kienu jkopru delitti u serqiet. Kienu popolari ħafna, bdew kienu bdewhom qisu għal bidu tal-20 u L-istejjer imorru ħafna lura mill-għoxrinijiet tas-seklu 20 għax l-istejjer, waħda minnhom tmur lura għall-1835. Kienu jinbiegħu kemm fil-bliet u fir-rħula, b'mod speċjali fil-belt kien ikun hemm persuna, kien ikun hemm raġel f'bieb il-belt, U kien ibieħ daw xi l-aħħar għax jiena niftakarhom ukoll li l-aħħar li kienu kienu xi ġis soldi jew tliet soldi. Dawk li jmorru lura miktubin b'Malti l-antik li meta ġejt biex nippublikhom jien, fl-2007 qed hawn il-parir li nagħmilhom f'Malti tajjeb għaliex min ikun qed jaqrom jaqrom aħjar. Eh, stampati kemm f'diversi stamperiji, kemm fil-belt u anka eh, f'taslima. U u waslu isu, waslu bħala rakkonti sa sittinijiet bl-aktar waħda popolari dik tal-qtil tat-tifel tal-belt ta' Tony Aquilina. Per eżempju, dik tal-1835, l-ewwel waħda, dik hija ta' ċertu Sally kien membru tal-armata, qiegħed fl-iskola tal-armata Sant'Iermu u kien dak kien kellu missieru wkoll suldat. U dana kien naqra imqareb u darba minnhom spara għas-surmas u qatlu u biżball qatel wieħed mill-kollegi tiegħu. u dana kienu għalquh kull ma kellu xi xi dsatax-il sena. Dik l-istorja tmur lura għall-1835. U mbagħad għandek għandek il-famuż każ ta' Zuta, id-delitt li jduru ta' Zuta, dik bej bej is-Siġġiewi lejn il-ħal ta' Siġġiewi u Buskett. Hemm ħafna hemm hemm hemm tal tal-qtil tal-aħħar eżekuzzjoni li saret f'Malta tal-1943 meta kien inqatel wieħed it-tela ta' Ħalluqa u radmuh fid-demel kienu żewġ taħwa li ngħataw il-forka. Hemm ħafna, mbagħad hemm delitti eh, ta' qtil ta' nisa, U, u minbarra daw, u mbagħad bħala delitt imma humiex jidju, hemm ukoll il-famuża serqa l-kbira, ngħidilha jien l-ikbar serqa f'Malta, meta nserqu l-flus tal-pagi tat-tarsna. Dawn il-kotba kienu jkunu mqassma b'mod partikolari. Huma daw
faxxikli, meta ngħidu faxxikli jiġifieri. Ikun hemm 16-il paġna kważi l-iktar. Bħala bħala daw daw il-faxxikli kienu joħorġu wkoll romanzi stejjer twal. U romanz kien jinġabar per eżempju f'għaxra jew 15-il faxxiklu. Dak kien joħroġ faxxiklu wieħed u kienu jkunu anka Mitwegħin b'mod li tittoqgħod u mbagħad jiġifieri jkollok qisok meta tiftaħhom jiġu b'karta waħda, u mbagħad jkollok toqgħod tagħmilhom inti biex jiġu b'forma ta' ktieb. Imma eh, u l-faċċata ta' quddiem kienu eh, żejnu naqra, ġifiri il-printing dak iż-żmien l-istampar kien ferm differenti minn tal-lum, u għandna uħut minnhom li l-awtur ma nafux minnu. Ta' kien hemm diversi awturi, kien hemm xi Barras, Fong, Bonello, u kien hemm kien hemm oħrajn. Imbagħad għandna xi wħud li fil- fil- fil- fil-di tal-friċċata ma jidhirx isem l-awtur. Issa se naqraw silta minn Fatt ta' Delitt, Id-delitt ta' Ġużeppi fil-katakombi ta' Wied Għammieq. Omm Ġużeppi b'qalb miksura tibki ġol-għassa ta' Ħaż-Żabbar. Ġibu lil ibni ħaj jew mejjet, għax mingħajru ma mmurx id-dar. Il-pulizija ħarġet biex tfittxu, qalb tant siġar, blat u għerien. Iżda l-imsejken ta' Ġużeppi ma setgħu isibuh imkien. Franċesku kien imur iżuru, jara jekk hu għadux ħaj. Ftakar li inti tiġi minni, ittinix iżjed bis-saqajn. L-aħħar darba li mar ma' ġenbu, ħarsa bil-ħniena ħares lejh. Dana kompla jaqbeż fuqu, beda jagħtih. Qatlu b'riġlejh. Ġużeppi miet, Ġużeppi spira. Tlitt ijiem dam għax u agunija. Dan għall-bniedem hekk innoċenti, għaliex qatlu hekk mingħajr ħtija. Hemm ukoll dawk il-kotba tal-fatt li huma ta' xeħta umoristika. Meta inti għandek Suq, suq ta' qarrejja, qarrejja popolari li jaqraw biss bil-Malti, bil-Malti bażiku. U inti trid das-suq tissodisfah u fih il-qligħ għax inti dawn aħna qed jixtruhom. Inti tgħid isma' imma l-qtil mhux biżżejjed, is-serqiet mhux biżżejjed, ħa nippruvaw. U waħda mill-oqsma li daħlu fiha dawn il-kotba tal-fatt interessanti ħafna huwa l-umoriżmu. Jiġifieri inti jibda jkollok kotba minnhom dawn Mhux biex ikexkxu, imma biex idaħqu. Sewa, per eżempju, tip minnhom interessanti ħafna, anke mill-lat mill-lat soċjoloġiku żgur m'hemmx dubju, huwa dak li forsi wieħed jista' jsejħilha il-battalji bejn is-sessi. Sewwa, allura inti għandek minnhom dawna Il-ġuvni li jmaqdar ix-xebbiet kollha. U allura għandek għanja ta' dal-ġuvni li jixtieq isib tfajla imma kull tfajla li ltaqa' magħha għal xi raġuni jew oħra ma togħġbux għax għandha problema jew għax twila wisq jew għax qasira wisq jew għax xagħarha iswed u dal-affarijiet kollha. Jiġifieri dan huwa l-idea ta' umoriżmu li kellek Malta 100, 150 sena ilu. Għandek bil-kontra wkoll. Għandek ix-xebba li tmaqdar is-snajja' kollha. Jiġifieri l-ġuvni issa sar importanti f'dal-kuntest u jkollok numru minnhom dawn taf dawn mhux ħarex wieħed, ikollok kwantità. Ehm, mhux il-ġu, mhux l-aspett fiżiku l-iktar, imma x-xogħol. Allura jiena ma nixtieqx niżżewweġ bennej għax jiġini d-dar kollu trab u jiena ma nixtieqx niżżewweġ skrivan għax ikollu deh kollha bil-linka. I mean this dan it-tip ta' aneddoti għaddejjin il-ħin kollu. He, għandek oħrajn, per eżempju, l-istess jirriflettu r-realtà li qed tinbidel. Allura kritika, għandek kotba tal-fatt qed jikkritikaw lin-nisa, lill-mara moderna. Da qed nitkellmu snin 20, snin 30. Għax issa l-mara Maltija Qed tilgħab it-tennis, issa l-mara Maltija, naturalment il-mara Maltija, dawna kienu numru limitati, il-mara Maltija ta' ċertu klassi naturalment. Il-mara Maltija li issa qed tirkeb fil-karozza mal-ġuvintur, il-mara Maltija li issa qed tagħmel il-makeup, jiġifieri dawn huma l-affarijiet, ir-realtà soċjali Maltija li qed tinbidel u li dawn ir-rakkontaturi, dawn in-nies li jqabblu, dawn in-nies li qed ibiegħu dawn it-tip ta' kotba, sabu art fertili li jippubblikaw fuq dawn it-tip ta' suġġetti. Insibu dan il-karattru partikolari u interessanti, il-karattru ta' Bertoldu. Bertoldu huwa karattru mill-kummiedja Taljana, ħa ngħidu hekk, fil-kuntest Malti daħħlu bil-Malti Gian Anton Vassallo, Gian Anton Vassallo kiteb dawn ir-rakkonti ta' Bertoldu, dan il-bniedem umli, illi jispiċċa anke quddiem ir-re, u r-re bis-suppervja tiegħu kollu jaħtfu, imma Bertoldu kultant bi bmakakkerija wkoll jirnexxielu wkoll jitla' jitla' 'l fuq ukoll. Jiġifieri kellek karattri meħudin minn kuntest barrani, meħudin minn kuntest letterarju barrani bħal mhu f'dal-każ, illi jiġu użati f'kuntest lokali bil-Malti u wkoll jakkwistaw ċertu popolarità. Insibu wkoll serje popolari imsejħa Doctor Brombos.
Fost dawn it-tip ta' dawn it-tip ta' kotba tal-fatti popolari sa dan bejn ktieb tal-fatt u bejn perjodiku, qisu xi mkien fin-nofs. Bħala format, Id-Dottor Brombos kellu l-format ta' ktieb tal-fatt, jiġifieri ktejjeb żgħir, ftit paġni, illustrazzjonijiet xi ftit 'l hemm u 'l hawn, karta ordinarja, Malti bażiku, eċċetera. Ġifieri għandek il-karatteristiċi kollha ta' ktieb tal-fatt. Bid-differenza imma li ħafna drabi m'għandekx taqbil, m'għandekx rakkont poeżija, imma għandek serje ta' ċajt. Jiġifieri dal-daqsxejn ta' ktejjeb ikollok Ċajt, eh? Paġna wara paġna ta' battibekki bil-Malti ta' ċajt, ta' sitwazzjonijiet ridikoli ta' ċajt li kellha. Xaġora interessanti, Dr. Brombos kellek serje. Il-Dr. Brombos ma kienx one-off, mhux ġara delitt u ħareġ ktib tal-fatt. Imma dana għalhekk ġifieri kważi kważi kwalifika wkoll bħala perjodiku, ma perjodiku b'karatteristiċi qawwijin ħafna ħafna ħafna ta' ktib tal-fatt. Ktib tal-fatt umoristiku huwa serje. Serje ta' ktieb tal-fatti umoristiċi ħa ngħidilhom hekk. Issa se naqraw żewġ fatti umoristiċi minn Mediċina għall-Imdejqin maħruġa minn Doctor Brombos. Bejn mara u r-raġel tagħha. Il-mara, Illum illiċenzjajt lill-kamerjera. Ir-raġel, Affari tiegħek, ma jimpurtanix. Il-mara, Għax għandha ħabib. Ir-raġel, Affari tagħha, ma jimpurtanix. Il-mara, Iżda l-ħabib tagħha huwa inti, ir-raġel. Affari tiegħi ma jimpurtakx. It-tieni fatt umoristiku. Ma kienx hemm. Kaptan lix-xhud. X'għandek xi tgħid fuq l-akkużat? Ix-xhud. Li kien fis-sakra u għamel storbju. Kaptan. X'iżjed? Xhud. Kien qed jargumenta mal-fizzjal tal-għassa. Kaptan, Kif tipprova li kien fis-sakra? Xhud, Għax il-fizzjal tal-għassa ma kienx hemm. Tip ieħor ta' kotba tal-fatt huma dawk li ħarġu tul it-Tieni Gwerra Dinjija. Dawn kienu jintużaw bħala forma ta' propaganda. Hemm dawk li huma kontra l-Italja Faxxista.
Wieħed mill-ġeneri li għalih kienu ġew użati l-kotba tal-fatt kien appuntu matul it-Tieni Gwerra Dinjija. Jiġifieri f'daqqa waħda Malta sabet ruħha fit-Tieni Gwerra meta l-Italja, l-Italja faxxista taħt Mussolini, f'Ġunju tal-1940 iddikjarat gwerra fuq l-Ingilterra naturalment u Malta ġiet mill-ewwel fuq il-linja tal-attakk. Fil-fatt l-għada Malta ġiet ġiet attakkata. Dawn il-kotba tal-fatt kienu mezz ideali biex ikunu użati bħala propaganda kontra l-għadu, f'dal-każ primarjament l-Italja faxxista, l-Italja ta' Mussolini. U matul is-snin tal-gwerra għandek serje, għandek sensiela wieħed wara l-ieħor minn dawn il-libretti, minn dawn il-kodba żgħar tal-fatt li huma propaganda antifaxxista. Ħafna drabi b'mod sarkastiku, ħafna drabi b'mod umoristiku qegħdin jattakkaw u ħafna drabi jattakkaw il-persuna. Jiġifieri ħafna drabi kontra appuntu Mussolini, dal-bniedem ridikolu, dal-bniedem li jaħseb li hu xi ħaġa kbira mentri fil-fatt m'huwa xejn, dal-bniedem li huwa pupazz ta' Hitler. Jiġifieri kellek ħafna minnhom dawna. Ehm, u kif qed ngħidu, jiġifieri, jiġifieri żgur li labu sem, taw sem ehm, importanti fil-gwerra fuq livell propagandistiku. Insibu wkoll dawk li jitkellmu kontra l-Ġermanja Nażista. Bħalma kellek dawn il-libretti antifaxxisti, antimussolini, kellek bħalhom, għalkemm fil-każ ta' Malta kienu inqas, kontra l-Ġermanja Nażista, kontra Hitler. Hu l-istess, jiġifieri inti għandek il-persuna, Hitler, li huwa t-target, ħa nsejħulu hekk, ta' dawn il-libretti bil-Malti illi qegħdin jattakkaw naturalment lill-għadu. B'differenza mill-każ ta' Mussolini, ħafna drabi ta' Hitler ma tantx huma umoristiċi għalkemm hemm umoristiċi wkoll, imma ħafna drabi huma dal-persuna tant ħażin dal-persuna mill-ard dil-kreatura illi ġabet did-disgrazzja kollha fuq id-dinja, għandek ħafna drabi wkoll numru minnhom element reliġjuż, Per eżempju, wieħed minnhom għandek Hitler il-qattiel ta' 700 qassis. Allura inti qed iddaħħal ukoll l-element reliġjuż hawnhekk. Fatt ieħor huwa dak dwar Carlo Malia. Wieħed minn dawn il-libretti żgħar interessanti li huwa pjuttost eċċezzjoni, huwa differenti mill-oħrajn, huwa librett li jattakka lil dawk il-Maltin li kienu l-Italja u li kienu favur il-gvern faxxista ta' Mussolini. B'mod partikulari hemm librett dwar Karlo Mallia. Karlo Mallia kien wieħed minn dawk il-Maltin li kien l-Italja, kien ilu l-Italja snin qabel il-gwerra, li speċi kien il-mexxej, ħa ngħidu hekk, tal-fazzjoni faxxista Maltija. fl-Italja li kienu totalment favur Mussolini, favur li Malta ssir parti mill-Italja. U appuntu wieħed minn daw il-libretti ma jattakkax lil Mussolini, ma jattakkax il Hitler, imma jattakka speċifikament il-Karlu Mallia allura fuq l-oxra tiegħu għandek stampa ritratt ta' Karlu Mallia u għandek attakk fuq dawn il-Maltin illi huma tradituri li qegħdin l-Italja appostu biex jagħmlu ħsara lill-pajjiż. Issa se naqraw silta minn Fatt dwar Mussolini, bit-titlu Mussolini waqa' għall-ħabba tas-Sultan. Mussolini miskin kellu jaqa' għall-ħabba tas-Sultan. Minn tant kliem f'taħir u pożi, mill-ġnus ħareġ ta' baħnan. Ilu ftit kien qal dan Musso b'wiċċ imġebbed ta' fekkruna li l-Italja sejra tirbaħ bla ma għandha bżonn għajnuna. Hi weħedha sejra tirbaħ Dan il-kliem qalu ftit ilu. Għax miskin il-povru Duce ma kienx jaf x'sejjer jiġrilu. Għamel f'qalbu u ferm żbaljalu. Waqa' ċ-ċajt, povru Fartas. Il-għaliex l-Ingliżi u l-Griegi lilu għafġu bħal qartas. Ma kellux il-ħila jirbaħ lill-Grieg biss ċkejken pajjiż. Aħseb wara kemm ser jirbaħ lill-imperu kbir Ingliż. M'għandi bżonn l-ebda għajnuna, waħdi nirbaħ il-battalja. Hekk kien qal is-Sur Benito, iżda issa ra li żbalja. Huwa ta' importanza li dawn il-kotba tal-fatt jiġu studjati aktar bir-reqqa, għaliex jikxfu parti mill-istorja ta' pajjiżna, kif ukoll ituna ritratt soċjali, kulturali u lingwistiku ta' Malta li għebet tul iż-żmien. B'hekk wasalna fi tmiem dan il-programm.